Isany göz astyna alyp, Ony aňtamak üçin birnäçe dogruçyl sumagy Onuň yzyna saldylar. Olar Isany gepde tutup, Ony häkimiň hökümine we ygtyýaryna tabşyrmak maksatlary bardy. Şeýlelikde, olar Oňa, Mugallym! Biz seniň dogry zady öwredýändigiňi, adamlaryň derejesine bakman, Hudaýyň ýoluny hakykat bilen öwredýändigiňi bilýäris. Hany, aýt, biziň imperatora salgyt tölemegimiz dogrumy ýa-da dogry däl? diýip soradylar. Isa olaryň hilesine düşünip. Maňa salgyt puluny görkeziň. Bu teňňedäki şekil bilen ýazgy kimiňki? diýdi. Olar, Imperatoryňky diýip jogap berdiler. Ol, Onda imperatoryňkyny imperatora, Hudaýyňkyny Hudaýa beriň diýdi. Olar halkyň ýanynda ony sözünde tutup bilmän, beren jogabyna haýran galyp, seslerini çykarmadylar. Ölümden soň direlişiň ýokdugyny aýdýan saddukeýleriň käbiri Isanyň ýanyna gelip, oňa şeýle sorag berdi, Mugallym, Musa bize bir adamyň dogany perzentsiz ölüp, yzynda aýaly galsa, dogany onuň aýalyny alyp, ölen doganynyň neslini dowam etdirmelidir diýip ýazypdyr. Ýedi dogan bardy. Birinjisi bir aýal alyp, perzent görmän dünýäden ötdi. Ikinjisi bilen üçünjisi hem şol aýaly aldy. Şeýdip, ýedisi hem şol aýala öýlenip, yzlarynda perzent galdyrman öldüler. Ahyrsoňy aýal hem öldi. Indi direliş güni bu aýal olaryň haýsysynyň aýaly bolar? Olaryň ýedisi hem oňa öýlenip tahyryn. Isa olara şeýle jogap berdi, Bu döwrüň adamlary öýlenýändir, durmuşa çykýandyr. Emma geljek döwre we ölümden direlişe ýetmäge mynasyp görlenler ne öýlener, ne-de durmuşa çykar. Asla ölmezler. Sebäbi olar perişdeler ýalydyr. Olar direlişiň perzentleridigleri üçin Hudaýyň perzentleridir. Musa-da ölüleriň direlýändigini tassyklap, ýanýan çaly baradaky bölümde Rebbi Ybraýymyň, Yshagyň we Ýakubyň Hudaýy diýip atlandyrýar. Ol ölüleriň däl-de, dirileriň Hudaýydyr. Sebäbi Onuň üçin hemmeler diridir. Töwrat mugallymlaryň käbiri, Mugallym, gowy aýtdyň! diýdi. Oňa mundan artyk sorag bermäge hiç kim milt etmedi. Onsoň Isa olara, Näme üçin Mesihe Dawudyň ogly diýýärler? Ine, Dawudyň özi Zebur kitabynda şeýle diýýär, Hudaý Rebbime şeýle sözledi, Duşmanlaryňy aýak astyna salýançam Meniň sagymda otur. Eger Dawut Mesihe Reb diýýän bolsa, ol nähili Dawudyň ogly bolýar? diýdi. Bütin halk oňa gulak asyp otyrka, Isa şägirtlerine, Töwrat mugallymlaryndan ägä boluň. Olar uzyn don geýip gezmegi, bazarlarda özlerine salam berilmegini, sinagogalarda başkürsüleri, mejlislerde töri halaýandyrlar. Olar dul aýallaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn-uzyn dogalar okan bolýandyrlar. Şeýle adamlar iň agyr jeza sezewar bolarlar, diýdi.